Imako ja chien mano lindo go. An kati maka oko bala. Penjuru ngala. Koth manyo go eno dwago usani. Kego ji jo meka ka jo gitima kama. Gichamu gige ato gitweya. Ngamo nego jo kengege no. Nyako ne. Pesa na manyo chutero monego nyathicha. Nyako ne. Chiemba maloso gutiene mo cham. Nyako ne. Giriembo odgi nyakone. Gir ng'ato ok ber ne nyakone. Yadhuru ok bi tiyo. Ok bi tiyo. Kik item medo. Jok ma nyocha oketho gigena 20 years working. Ng'ato to bedo ng'iyo pono. Gidwa nega. Giketo na sum. Jaoda gi semo modhi. Tugo ok anyal nindo. Karikiaya. Kuchwo juogi mano akanyadoto. Ulala. To nyaka ibire gira miketho, nyaka ine marach. Ok awuondi. Lady Morin nakweyo kaka utimo nade? Sani kwecho. Kik item. Awuondi. Kik wach ni ok awuondi. Awuondi. Ng'ama nonindo ngong' ka koyo cha. Uketo jachien muketo mutwe tiendano. Emomiyo an gi ngufu. Tema uru. Tema uru e gigena. Baba na notho noweya ni kata utema jogo natieko. Uwinja winja. Ah, ok adimi. Ukero joji to jiwo ka osikona ne anoko kanyo. Anene. Koro ng'ama riek moloyi mano yot nyaka e tho. Ok anyal. We lweta ka polisi ema tang'. Mwachilia.
Weri koda.
Weri koda onge kuma dhiye. Bola bola un ng'ama otwe tiendano oko. Tansa. To kopo ni imako lerani kichuo ng'ato osiptal kendo ka tibiro maki matwi higni apar. Anyisi akoni an okewo jina. Un muketho gige ng'ato uchako utwe tiendana. Sum bende uketo na chiemo. Nyithinda bende udwa negoga. Sani kendo uketi ni tweya nikech inego gi pesana. Anyisi en jokenge kenge minego. Igunda ni nyayo koda karirwa nega nang'o in miseketho kenge kenge gi dhako ma wang'e dongono Juma, gir ng'ato ok ber ni oh, ng'ama ochwaye sidanno kik iywagne lweti nonyuola nyoro nokone kuchako piela otanda kama jok mane opiela gane dola ae problem aya keturu taya abiro wuoyo nyaka mujony Aya, ka nanindo ngong' to in inindo e odi, ibiro e gira nukela e osiptal. We maka daktari biro yudo problem. Jok ma notimona kama tiywak. Sani amanyo mwanda tukete rieko nukela nabiro omo pesa. Pesa madhi kawono kamiyi niywag mitho. Beda beda e tienda. Gol gima ng'ano janekono mane misibe. Mine ne otwega mano mbele misibe. Manyocha otwego nungone. Kore ma ore ni iliwe tikaw misib to jogo maknigo. Kitwegi misibno to ngufu ne dhi rumo. Uneno kugola kacha tek mokunyal. Mago jochienena. Akono une ng'ana neno. In ing'iyo to kata ng'iyo mbele. kata kichien mang'yono jagingo to an aparo manene kewo jinjo to an aparo manene mane samoro inyalo ng'awa tilori weri koda daktari ibiro yudo sida sida ma jomo sida mineno aneno e pinyni 20 years those people will pay joma notugo gi fadhana nopay orutuna mokawo odhi oket we maka We mako lweta. Ineno sani. Sama inene mako ni. Ineno gima nie lweta ni. We maka. Awuoni. Weri koda. Kik ni ywaga ng'e. Jakingo chieng' ne ywaga ng'e ka koro gitieka. Wuonda en giomo pesa to pesa na to ng'eny oko. Tage awu naseng'eyo. Sama nayo thum naseng'eyo. Jakingo mowuotho gi tiende. Kufini wuodani in osiep to karori nikech un rama achiel sana emomiyo aluori koro rengu nojoga jagiko dongo joga jokekeke unego tieko mbuya okega mi mono layang e nyako bala nyathini ma jogi noloko ma chokoracha abiro thiedhoni dola gi mitimo nani Nakwe. Ok iwinjo. Yaduno ok ti. Gol misimno. Kopo ni ng'ato ori marach. Gol. Gol tiwang' nadhi. Akwero. Kendo akwero. Ma misip ng'ani en manomiya. Noore gi jalemono. Ni kaw misip. Mani twego nungoni. Gon. Dole gimiting'o nani? An jaringo. Ibiro yie. Ako nuni ma. Ah, ah. We we ma. Mi api mi eh. mi api mo na mo. Ah, Kiko tem chupi. Mama mama ni nongonge koyo. Atiru kama na nini? This thing will pay. Na nyisi ni bigi prado, ibiro kikuyarisha. Ne wacho ni dwaro gine Lexus. Lexus na kini go goto. Ma ngeni biro goto wan gi dan to gomba. Ibiro gi manipulation ma jogi no dwe tieka go.

None. Wewe kudunga? Dunga kwero ge. Dunga kwero. Hebu kunywa maji. Okabi madho. Kanka kwiri nuka chip. Doina na longa moya wane. Mari boye bi mona wane. Na kwero utu tamoro. E ok na okakwero. Kik ng'ato luganga. Hmm. Watiti jadong' noyuda kacha. Na tamo wi udo. Kichariek moloye. Hmm. We munga. Donga kwa kofi lawo ni mondo arwake. Okele ng'eyo. Lawe no ni kanyo.

Donge abiro? Tibiro. Ineno gik mutimo na? An ang'eyo before. Beda ne mos. Otanda ka naninde. Nanindo natho. Akwero. Ineno ng'a nanego? Ng'a nanego? Jokenge kenge moora. Mosenego mathurwa. Nokwera ni ng'ani motiekowa. Ng'ano ogola ka jalemo notera ka be en ma en gi problem. Miya uru chak. Kabiro wewe. Webedo ochanda na aole pi. Webedo kanyo. Gima imiyo na bedo. Abedi.
Adong' nabedo to giwe na tho to chieng' mane wiye ta nara kod joma nowuoyo ira marach. Ogola nyathi kadong'. Wacho no kachiko kiko. Kofi uk nowuoyo nori ng'ane. Nokonade. Iyo, utimo makosa. Kendo ka nubiro nukonya, to ma ng'a mopogore. Awuon yo. Jok mana awuon winjo marach. In ikele ng'eyo. Mtindo Simon gi dhoge mang'eny nokele chotne. You will never. Ago gini kama. Udogonyo gi kofi. Udogonyo. In. Nawuon, itimona kamano. Nikech in osiep Nick, in osiep Joy, nikech un band leader kacha. Ka Tony kaya to olem. Awuon, we ubedo jok moko ma pane riek to riek. Sama nadhi go thumni, studio te nolorna. Penji. We penja, an mawuoyo. Nikela ka, itang'o mirito ka. Agoni ji mni rita. Kamoro amora madhie Nyasaye matelona. Koro in ka ionge Nyasachi, akono ne jok ma notimona marach, nodwokna. Kidwa dwokona, to onge gima isetimona marach. Wuoyo, ding' ading'a wadhi kaka wadhini. Amany kuma adhiye first now crowd maluwa ok konya manipulate me never again follow me natamo yudo kacha polise mukelo ayo giwache manyne uru buga gi state bed kelna to kopo ne ng'ato ni kode tami style mar manye kitamori Ibiro ng'e na nindo ngoma kama koyo ngijela. Moki nya nene. Gochi ne ng'ato ne ngala dinisa. Nya kwelo ne kati kuma ni kulera gi jogi. Na weko to ko kanjila. Kore neno ya tumweji. Bro kos jogi ng'ata ng'ata ma gichuo gi adho. Biro mako gi. Awuon. Logi.

Itamwe, mie mama. Moza ba.
Kamuzi kora. Mai kora moza. Lumina na yale ni. Kuru okoti okiri kutiyo. Kunya tiyo.
Tuyo dadi. Toka kweli kala wuto kitiana tangi woy. Anyiso mu dika jogi. Ka ugikena. Ukena, angu ukena. No pondo. To, apenji. Kwa kelo ni gik man ka jojo. Tawene. Tidhi wene.
To nyaka ochul.
A- a, weri gi chudo. Weri gi chudo.
In dhi kela kela gigena, abiro decide what to do. But kisekelogi, kel orot adek gi bagna gi wuoyi kanyo kiela wuok. Koro otieno Simon na wuon gi dhogi mang'eny. In ok anyal bedo ruoth. Ang'o? Ang'o?

Ablonyonya. Haya. Neno sana nikikao ablonyonya.
Kelwa lochi. Arwa kaka. Kwa kuma. Kikel gimoro mwa kichako. Kikele ufupi. Kate di maka jogi to bo nyisi ne tegi ngona. Eno se wa ananga wana se to. Na jie.

Jogi must pay jok ma noneno mata. Urinda noketo, moketo nomadh kong'o mondo olal. Urinda sani noweyo kong'o ting'a maber. Dola.
Sami noketo modok dala gi lwete nono. Urinda nyocha ne chieng' mane gidhi Kajoli nakale kokuya. Usebedo tu man kulet gige na. Chieng' mane andiko proposal mar 2 million ne wan kodi. Nawacho nami pesa di. Koro ineno jochiende mane odhi donjo go kanyo. okethonu. Naloso ni sim danyisi ni miya gini tabiri oriti anya na stupid. To nawuok kodi kanyo danyisi na you will help beg me but you are my friend. Don't get in trap with nonsense people. Anything ma jojo setimo ne jo kenge kenge will pay. Kenge kenge nowuok kanyi doto okawero ne en ka ng'ato wero rachne lundi Ijoin osiepna, to ang'o momiyo nyok aluong gigi? Nikech ne udwa konae with those nonsense. I will deal with them one by one. Joji ng'oto mond gi okenge kenge to we puothe. Omondu dhe. Kobiro to usiko nuchieme ode. Ang'o muchamo ode mok inyal chamo ode? In ibiro ka nokoni ni dhi wuone, dhi kone niya, amiyi fedha, kaw gigena te ikete ka ikelna, to ang'wonni. Simu ma naloso gi pesana ma ne ineno ibiro kawo to ia nyacha, duognago mondo agolni gimoro kanyo iti kode in peace. Then you make sure ni ichula pesana ma nidwong'no, eka anyalo miyi pesa. Ok anyal tiyo gakina maloso ni simu. Then ubedo piny to ukawo simu then ianya. To akili udak ni los ni simu. To nawuone. Nyocha gika niga.